Azjyk oturyň soň görüşdirjek. Aýbaryň we elli manat baýragyňyzda görüşiň täzeden oňat göreş görkezdirdiler. Elli manat ýaz koýarynda şolar ikinji görüşine. Gel gel

Ýakaň ýanynda adam ýokmy? Şuň bilen ýaka göreş gutarýar, beriň baýdan bäş ýüz müň man. Myhman sag bol, berekella. Guşak tutjak diýseň indi tutuber. Ýaka bolsa dalat ýok, adam ýok bolsa.

Şundan soň bir ýaşuly polwanlar hem bir her baýlagla mundan hem etdirilende ýaşuly polwanlar hem ýa bul oturan ýerimde görüp bolsa bilem ýok soň içinde gaty görýän hem bolýar şoň üçin gapdalyndakylar gelip gelip aýdyň özleri-ä gelip aýtmýarlar. Pylan pälwanam bar diýip aýdyň men bilmän galmaýyn. Bolman galaýýar. Bilmän bolmazdan gapdaldakylar gelip aýdyberiň. Yo yo

Şatlyk bilen tutmaly ol. A? O mergenmi? A seň adyňa goýjaýaly mergen. Şul mergeniň adyna bir ýüz manat goýalaý. Şu kiçijik mergen. Çygyň ýanyna kim çyksa. Gyz aýakly mergen. Abaryň elleşiň. Boldy, boldy.

Ana, men Ysmaýyl iki sany tabak goý. Ana, Ysmaýylyň elindäki tabagyň biriniň meň adym Zöme Kastýumyrýowa, Züm Kastýumyrýowa, soňam.

Ýüz manat. Tüýnür baýragy bar, barmy tütüňki? Adyň kim? Azamat. Saýatdan ol kim? Hatapda ady. Aýhan aga. Mişaň astadama? Tüýnür. Azamat Aýhan.

Toýdan bolsun. Mürzebeg Mürzebeg indi bize hatar dil gaýdadan başlarsyn. Salam aleyküm. Karl Marx kolhozyň adamlary, pälwanlary, pälwanlaň owazy şu. Han pälwan. Öýleneňde-de gelipdim toýuňa, görüşipdim. Ine, nesip edipdir Alladan. Seret, ogluň toýuna-da geldim. Inşallah agtygyň toýuna-da gelmek nesip etsin. Ýyl geçmän Alla saňa agtyk bersin. Agtygyňada şuň ýaly ullakan göreş ber, palwanlarada üstünlik arzuw edýän. Sag boluň söz beren üçin.
Sag bolun Myrat. Myrat. Aý sag boluň berekella palwanlar toýuňyzda gaýtsyn hemmeden ýa toýlarda duş alyň. Sylagyňyzda sag bol sylagyňyzda. Malades ömrüň bolsun. Sag boluň.
Sag boluň. Agzybir.

Ahmetcan çağırtın. Geldi ya habara.

Elli mat, elli mat bayramı var. Tutun tarzın. Bak batak. Kiti mergen bilen pelwan. 10 dollar koy şolara. Barta. Ha.

Ahmetjandan ýüz manat toýa goşan. Bol beni ýykdyň, bermedim, elli müň. Häzir bir obamyzda näçe köp wagtlap göreş tutup, o etrabyň abraýyny saklap, oňat göreş görkezdi. Boldy. Erkin palwanyň adyna bir mal goýup otyryn. Erkin Palwan çyk orta. Iki ýüz elli müň. Erkin Palwanyň adyna bir mal ýanyna çykyberiň. Erkin bilen tutjaňyz. Erkin gel bäre.

Sadyk ýaňky bile tutmadyňmy sen? Bar elli manat baýragyňyz bar tutuň. Başga barmy obaň ulanandan tutmadyk? Şükür tutan ýokmy hala? A? Ýykdyňmy? A? Ýene bir gezek tutjagym bar elli manat baýragyňyz bar. Elli manadyň bar. Elli manat.

Näme boldy? Boldumy? Hany ol zat ýykypdy. Şimdi ol zatla mergen galdy finalda.

Gurbanzar Bekiden elli manat baýrak barlanan. Awla bol dogareş. Şükür elli manatyňy alyp git.

Şatlyk ýokda. Bäri 250 manat. Öý, täzeden tutaň bir köýnek we zelbäňizi tut. Armanly bolmaň. Ahmet. Ahmet. Baryň tutuň bir köýnek serpaýyňyzy a otagda. Pälwan dökdüm a pälwan baýragyňy alyp get. On dollar beriň.

Hatut elleşiň kimden? A. Mahmut Hatapdan, Myrat Mürdeberden bol tutuň. Ýok, sen gaýt oturyn däý. Illa ňarja berme oturay. Öý. Otur diýilýär saňa bu ne? Elin heniň bir ortada gaýmalap ýörsiň. Otur da bir.